Pour le droit de naître, vivre, travailler, se soigner et décider au pays. A yé re start da jeu bod pell zo, a yé fae ganin, hag euh, n'a ket posubl dont gis e ken quoi.
Peuc'h ba loch Un abadenn gant Thomas Laken
Un dud ra ar vro. ar vro ra an dud.
Ret eo krediñ ha ret eo kaout nerzh.
Salut dir tout, euh, degemer mat ba an abadenn euh, peurbaloch hag euh, heie vo komzet deus euh, yec'hed er vro. War digare euh, e komzet deus se alies memes tra euh, tu pedu hag euh, zo euh, daouzien amañ ganem euh, heie Hag deus labouret war, war ar sujed, Caroline Trouillet da gentañ, penaos emañ kont Caroline Margol vat, merci Brasta. Evit Thomas Bon a ra, ya, mat, mat ker, mat ker, yac'h evel ur pesk evit ar poent. Um, Caroline, te zo kazetennerez evit ar media dizalc'h Splan, hag eh, amañ en de guichet emañ uh, Gael Roblin. Penaos emañ kont Gael Made, non que clan.
Bon, mat-ker, prest zispakañ kalz a draoù. Uh, Gael, te zo koñsailher kêr e Gwengamp, en tu enep. Hag uh, moa en so da lâret out d'un dilennad oberiant war dachenn ar yec'hed. Klevet e, e vez uh, gwech ha gwech all memes tra o komz deus ar yec'hed. Hag uh, setu an de lâret ar blambara meus pennet uh, an daou zen-mañ. Uh, Caroline a zo o paouez uh, embann gant tud all deus Splann n'enklask diwar-benn ar yec'hed er vro. Ul lodenn gentañ oa bet embannet e miz Gouere hag ul lodenn all e miz Gwengolo. bet embannet eo an droidigezh anezhi e brezhoneg e penn-ketañ miz-Here. Ospitalioù publik un distruj programmet, ur marc'had evit ar genad prevez. Ha Gael, euh, pedet out bet evel-just euh, da gomz euh, e-mesk traoù all deus, euh, deus ar c'hinnig lezenn evit ober un taol-arnod reiñ da Rannvro Breizh barregezhioù fiskal benn stourm enep an dezerchoù mezegel hag al lojeiz diyac'h. Ur c'hinnig lezenn hag a zo bet euh, kinniget ganit euh, e, e kreiz miz Ewen. Hag e vo moen euh, evel-just vont un tammig barzh ar, barzh ar, ar munudoù. Caroline, marteze de, de Gomañs, uh, gall a rafes kinnig demp un tammig uh, an enklask peus uh, kaset da benn gant, gant Splann. Marteze perak peus labouret war an dachenn-se hag uh, petre an temoù bras a zo barzh barzh an enklask peogwir e un enklask uh, ledan ar penn ar fin. Ya, ma komz splann ni 'meus tapet hor soñj d'ober an enklask diwar-benn stad an ospitalio e Breizh, kasi o bleso. Hom soñj da gentañ oe mont an tamm pelloc'h deus pezh vez lennet bemdez, bon peut-être met div lec'hel diwar-benn Pegen ba, peseurt problemaoù a zo a-fed urjañsoù, ospitalioù. Hez a oa ret e gompren zo problemaoù bopret e keñver ar yec'hed e Breizh, met un tamm sterd ar oe gompren goajen de berak quoi. gwejenn de peseurt lezennaoù, peseurt reolennoù politik. nezen ya, on palwe displegañ perak emañ chen distrujet an ospitalioù e Breizh. Ha dre, euh, dre gartennoù ivez. Omp euh, labouret gant euh, Rafael da Silva, hag zo gazetenner ispisializet oc'h ober gartennoù, gartennoù bras, brav. labouret 'meus gant Isabelle Jarjail ivez hag zo gazetennerez war he anv, ba Frank. E-pad kasi Naomis, ya. ya, 'n enklask a-bezh zo, 'vel 'peus peus lâret, Thomas, uh, Pider uh, loden a zo, uh, na inchetan, ya. Yeah. Yeah, loden gentañ oa bet embannet uh, a-raok an naon yeah. histoire, pugur uh, ar sujet da oa marteze uh, uh, tomor c'hoaz, uh, pugur oa question deus un urjansou, ne? Ya.
Ya, ya, ar vech uh, gentan, ouais, e, e Breizh, ba, e gwirionez er, Frañs a-bezh. Um, uh, unan oa hugen deus uh, un tri ha tregont servij uh, trumadoù, trumadoù pe urjañsoù ospital, a zo e Brest oa bet reoliet, uh, regulé, adalek ar miz uh, gouere mañ. E bon, reoliet pas de noz, mm, adalek uh, c'hwec'h eur tregont goude meren, betek uh, eizh eur noz pe eizh eur hanter uh, deus mintin. Ya, se zo koz on desidet euh, ambon, ambon ar lodenn kentañ a-raok euh, ennañ. Ha ouzhpenn neuze ur su- ur tem euh, e important, pouezus-se evit euh, euh, ar sitweb, eh ben, geodourien, euh, ya. An urjañs ou vit vit Yeah. an dud, se zo euh, ma c'hoarver gwall darvoud bennak e al lec'h lec'h euh, rankogn mont, setu euh, se oa important marc'hat vit euh, Ya. evit an dud. komz vo de se zuroac'h uh, prestik, met uh, lardemi an, an temoal hag a zo barz, mm -hmm. barz an enklask. Um, ja, uh, tem, uh, loden, uh, un ail loden, um, zo diwaben pesot mod e be um, e chanjet uh, reolen uh, uh, arc'hantawi an hospitalio, gant an te deus a ya pesamod e ar c'hantaouet an ospitalio publik hag ar c'hlinikaoù prive ha goude-se euh, ya, displegit vo bozomp petai an, an, ouais. an te deus a justement jargon
ya goude zo loden war uh, penaos man kont gant ar savadurioù ouais. gant, gant yeah. uh, Salvadorio ha pegen...
Ya, pegen brase uh, koll ou koll vesio uh, en hospitalio e Brez. Hag a fin, evel just, uh, penaos e, e c'hallomp uh, displeget uh, pegen uh, sterde kaout medisined uh, e, en hospitalia, quoi. Uh, un duer a medicined. Uh, deus petra vo kaoz ben a fin, uh, ar petra, pe, pe, peseurt mod e, e c'hallomp displegat ar hudenno a zo diwar-benn an tem-se. Marteze a-raok uh, reiñ ar gaoz de, de Gael hag uh, uh, bon, un tamm donor bar sujet, uh, un dra interesant, uh, ben ar fin, uh, pa ve enklasket mose ve, ver uh, a-wezhioù dirak skolioù, a-wezhioù un vez ket brav penaos skrapañ lec'h lec'h penaos e vez traoù da ziskoachañ marteze, traoù ha ne blijont ket re d'an dud. un tamm enebiezh zo bet, peus bet ivez deus perzh ospitalioù zo, hag a deus kaset ac'hanoc'h betek, euh, betek ar justis, met ar fin gall a rez displegañ se demp, euh, Caroline Ya, Trouillet? ya, direk euh, lez war melestradurel. Ya, ya. euh, Petra zo, petra zo koz? Ah, ya, cher da war oa deomp euh, tapout euh, d'an avelaou, euh, d'an avelaou euh, euh, pouezus a oa, hag zo anvet les, euh, an da lâret, les, galleg, les PV des conseils de surveillance des hôpitaux. Uh, kuzulioù hevezen ospitalioù publik. Um, pinvidik tre an teulioù-se vit uh, kompren deus uh, uh, petra vo kaoz er, er ar kuzulioù en ospitalioù. Ha zen mi mam goulennet kaout un teulioù-se da de tout an, tout, tout an ospitalio e Breizh. Uh, gavechou eo bet roet deomp uh, buan a-walc'h, hep uh, problemo ebet. Da, da skouer gant uh, ospital uh, Redon, uh, ospital Saint-Zambriac ha, ha Leunion. Um, Met eus un tu all, uh, ospitalio a zo, ni doe ket c'hoant um, Reiñ deomp an danavelaoù-se. Se zo kaoz m'omp desidet goulenn gant an CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, kaout un ali evit bout sûr...
Par ar gwir, benn ar fin, ya. car gwir zo, evit tout an dud, ba gazetennerien, me ue hui a foz fiou, ya, goulen kaout teuliou, teuliou publik, pouezus, JC. Um, bon, e, ober labour zo gant un kada, neus ket uh, labour orien a war uh, er kada, neuzen oe uh, oe ustiart kaout un ali a buan a-walc'h. Eben a fin eo bet roet deomp an ali pozitivel evit kaout an teulioù. padal eo bet... Da etretant, euh, meur a ospital n'eus profitet euh, da, da c'hortoz a respont evit, yeah. uh, evit uh, enebiñ de, de, ce, de, de, ce coulenn, quoi, ben ar fin. Comment
goulennet gant lezvarm melestradurel bel a fin kaout ali goude un kadar evit goulenn gant an ospitalioù da reiñ deomp an teulioù. Ha yasez zo koz ar prantad-se, ospitalioù zo. ne oa ket a-du he doe goulennet da lezvarr Melestra Dulenn da ma ve- ma vefemp kondaonet evit hom
Bezañ goulennet un dra a oa o vije ket bet reizh sañset. Ya, met des- d'ho soñj oe ur ur goulenn re excessif oa, ya, sans sans fondement. Met interesant eo kaout ur c'hudenn oe gant ospitalioù skol-veur surtout. ospital Brest, ospital Roeran. Ha ya, da ma soñj, sur a-walc'h oe titouroù titouroù e vo skrivet er conseil de surveillance. Hag doa ket c'hoant an ospitalioù da vout lakaet diwar-wel, sur a-walc'h.

N'afe ket an traoù war o tu. Hom de, de vont barz, barz an danvez du stu, marteze, euh, a, a de gomz diwar lodenn gentañ an enklask. Euh, benn ar fin afer an urjañsoù. Gael Roblin, marteze, te zo koñsailher e, e Kêr Wengamp. Petra sell teus bet te war, war an, an añvezh, vel neus lâret Caroline Trouillet, zo bet hor bern bern servijoù zo bet reoliet. petra santimant war, war an añvezh zo tremen Gael bah, Deuet eo da vezañ euh, ar mod-se da vezañ an ospitalioù euh, ur boaz. Pezh oa kugwir uh, Blasso pe da Vlasso. Da c'houlze oa kemet uh, ospitalioù uh, bin etre kromelloù uh, da ret eo uh, reouvel Lannuon da skouer pe, pe Gwengamp. Uh, a vije lakaet dindan uh, reoulennoù uh, vel zo bet meneget da lâret eo uh, n'haller ket mont d'an ospital pa vez ezhomm hep pellgomz en ur raok d'un niverenn pellgomz en niverenn pemzek evit goût hag e vez eus tu bezañ degemeret pe get er servij d'an servij dreist-holl evit an trummadoù an urjañsoù vel zo bet lâret hag an dra-se betek bremañ a oa an dra a oa gwir dreist-holl evit ar re vihan Hag an dud a oa, a oant ket kontant gant se, euh, pas de blavezhioù o deus lavaret, euh, mais un dra-se, euh, a c'hoarvezo d'an holl, de ben nebeut, dont a raio de vezañ ur reolenn evit merañ euh, an ospitalioù publik, tout se evit ar boellañ ec'hon, peger ben ar fin, e logik evit pas dispign arc'hant, euh, arc'hant er servij publik, quoi. Uh, Jiwas, gwelet on oa Warlene dija a oa bet tapet euh, ospitalioù bras gant ar memes logik, euh, met pas de prantadoù berr. Hein, et, et, raon da skouer, que zo bah, un deus ar vrasons zo er vro, euh, euh, oa bet euh, reolen et ive reolet euh, penaos an doare da zarempreji vit an dud o doa ezom de vont euh, d'an trumadou pas d'an pas d'an an. Ha mes eo war euh, verdermen quoi. Ha bremañ eo deuet da vezañ ba ar boaz a zo lakaet e plas en holl ospitalioù, er c'hêrioù bihan koulz hag er c'hêrioù bras. Ar pezh a diskouez euh, ba ben a fin e oa unan deus an abegoù ofisiel evit euh, pas digeriñ euh, noz-deiz vel ma vije graet gwechall, a oa diouer a, a, a vedisined an diouer a dud a-vicher evit labourat barzh servijoù publik ar yec'hed. Hag e oa ur brezegenn gant an ARS a oa diaesoc'h disachañ tud wese barzh ar c'hêrioù bihan. Bon, hag ar brezegenn-se a zo bet Embarzhet ha douget ivez gant dilennidi lec'hel hag a lavare ur briad met diaesoc'h vo din met benn ar fin aze e welomp. Ya, pe, pe, pe ospitalioù bihan pe, pe bras e zo bet reoliet en urjañsoù hein, tamm ya, partout. Ha pegur ebet e gwirionez n'eus ket bet ur ur stourm, ur stourm bras e pep lec'h evit nac'hañ aze. Uh, lec'hioù zo zo bet un tammig enebiezh, Met lec'hioù all eo tremenet. hep na vije re a drubul me zo o soñjal e ospital Lannuon, bezañ zo tud kalonek ha pedek o deus dalc'het da lavaret e oa ret d'an ospital bezañ digor noz-deiz evel gwechall. Met n'eus ket bet kement-se ha dilennidi e bro Lannuon a zo aet da lâret ba oa ret ober pep tra evit ma vije digor noz-deiz an ospital al lannion a zo bras-mat memestra div wech brasoc'h 'wit Gwengamp hag e eilgêr an departamant goude Zambrieg ha ba se ra ouzhpenn 'bla bremañ n'haller ket mont d'an ospital 'val ma vije graet gwechall. Petra, euh, petra peus komprenet, petra peus kavet marteze, Caroline Trouillet, euh, barzh euh, euh, a lodenn-se euh, pa peus studiet euh, euh, an trumadoù, an urjañsoù euh, euh, Gael neus komzet deus, euh, deus euh, penaos ya, ar fet doa vigilard euh, e vanke tud, penn ar fin petra, petra peus, euh, petra peus kavet Ya, vel-just tu eo re un diouer a vedisined ur jañsoù zo un dra un dra pouezus met peurgarg peurkarget e vez an urjañsoù hag o jen d'un diouer a vedisined hollek e Etiarioù er-maez d'un ospitalio. Ha genet eo ar servijoù etre a dud klañv o tont ha re nebeut a labourerien ivez. met n'eus ket medisined hollek ha na arbennik e Tcherrio. Ha se zo kaoz n'eus ket choaz d'an dud mont d'an urjañsoù. pas de noz ha pas d'un dibet eus eno. Ha diouer a vedisined arbennik. ma ur c'hudenn bras a vez disinet hollek ivez. da skouer, pemp bloaz zo, pad oe afer medisinet hollek deus ur radio evit ar c'hlanvour, e c'hellin kaout anezhi dindan daou zevezh. Met nek posibl tin bomen ret eo dezhe kas Kas anezhi d'an urjañsoù. Kar n'eus ket n'eus ket moaien evit ar medisined hollek mont en darempred gant sekretariat medisined arbennik. En un mod, en ur mod especial, quoi. Et ah, Purin leun, leun chouk, ben ar fin. Ya, ya, ya.
Un dra all ivez, abaoe un dek vle bennak eo bet un niver a weloù o tigreskiñ en ospitalioù. per plasaoù plasoù ya, ez zo muioc'h a plasaoù, met nebeutoc'h a, a reloù. Um, ur plas a zo uh, ul lec'h war an deb en ar fin, yeah, hag uh, ur gwele ze zo uh, chom de noz, uh, mm -hmm. pe, pe meur a meur a noz. Yeah. Ar médecine pe uh, chirurgie ambulatoire vez graet de se. pa, pa n'eus get afer chom en ospital pas da noz goude un, un oberata, une opération. Un dra-se de la médecine ambulatoire eo bet pronet gant uh, galadoù publik abaoe ugent vle déjà uh, gant un ospitalio. Um, mais ar gojenn du-se n'eus ket n'eus ket oueloù a oar en ospitalioù. Ha se zo kaoz emañ tu pell a-wechoù gortoz en urjañsoù evit bout prederiet. Ouzhpenn da-se n'eus ket diskolmoù a oar er-maez d'un ospitalioù evit bout prederiet goude bout uh, oberatet. Operatetia. Ya, n'eo ket tout kas an dud d'ar gêr. Ya. Redeka tud ober war o zro, yeah. uh, memes tra, uh, deiou war-lerc'h, quoi. Ya. Zen redet an ospital. Prederia, tout un dud, nozadez bopet, mais euh, n'eus ket n'eo ket bet um, reoliet mat, organizet mat uh, ar yec'hed er-maez d'an ospital, tu nebet ça. Ha ar c'hudenn zo sur, vez deuet surtout er er maezioù, e lec'hioù hag a zo pell deus tierioù bras ha deus ar mor. se zo kaoz ya peus mamp deuet e ur sort double penn evit an dud pouron hag stardedeg mont d'un servij buan. Ouzhpenn deus-se, ar vedisined frank a labour er klinikennoù. privez, uh, ne fell ket dezhe kemer perzh en, en troioù deus noz, hag e-pad un dibenn sezono, pezh m'am gwelet pad un an paset e, e bet klozet uh, servijoù e, e klinikoù e Breizh evit uh, evit uh, pas kolaran quoi. Pes um, a kliniko privez e a hella uh, uh, Decido klozañ servijoù pad dibenn sezonoù pezh n'eo ket posubl evit ar servij publik evel-just. Gael, marteze ur un evezhiadenn war an afer-se peogwir dre ma vez lennet enklask Splann! e vez komprenet penaos arm de gomz-se marteze resisoc'h met zo bet lakaet e pleustr ur sistem arc'hantiñ hag a glot penn ar fin gant Spered an embregerezhioù, da lâret eo kad ober spletoù. Hag se zo ur gudenn benn ar fin, l'Ardemgael, petre, bah, deus an ti-man. An ade, met da gantañ, c'hoant-moi lâret, ma ar gwir gant Caroline, pa lavar, dont a ra an dud da stankañ ar servijoù trummadoù da leuniañ eo betek re peogwir n'eus ket a vedisined a oar ur raok an ospital. Hag an dra-se, me n'emañ ket komprenet se penn kentañ. Me meus bet me meus bet ezhomm amzer benn kompren an dra-se. A-benn ar fin pa vez graet enklaskoù statistik war an niver a vedisined dre evit an dud dre ar vro. Ve gwelet mat zo un digempouez vel zo bet lâret war ar maez el lec'hioù paourañ deus ar vro e diaesoc'h mont e darempred war uh, gant ur medisin boutin, ur medisin familh. Mm Ha neuze evel-just, uh, ba pep hini neus uh, ar reflex a c'heller kompren uh, mont d'an ospital tostañ a zo uh, ne, vern, ne vern pe goul e gwirione evit, evit treoù N'int ket reret
malus, malus pe, pe n'eo ket ret ober war o zro en un ospital normalamant. Dont a ra ivez tud ret diveat. Mhm. Peogwir zo traoù, euh, kleñvezoù, ba, ben ar fin n'eo ket bet graet war o zro, e koulz. Donc, on em gavout a ra an dud dived war er, er, er servijoù trumadoù. pa e re reavañset yeah. ar c'hleñved. Goude ar Covid.
Uh, da skouer. Yeah. Neuze, euh, en ade, neuze evel just, ouzhpenn-se, euh, vel zo belaret, an ARS zo e karg da, da aozan servij ar yec'hed n'eo ket ar servij publik epken, mais servij ar yec'hed dre vras e pep rannvro. ur rannvro melestradurel a zo er Frañs. Neus ur galloud d'ober traoù zo. Avel zo bet lâret ba, are zo oberiant war an dachenn brevez evit ar yec'hed o deus ur gwir d'ober traoù n'o deus ket ar gwir d'ober an ospitalioù publik. Uh, zeri de skouer uh, peger n'eus ket traoù a radu de zeri ur servij en ur glinikenn brevez a vez graet ingal n'aller ket ober an dra-se en un ospital publik. dre chans. Met euh, dibaboù drol war a zo bet graet memestra gant an ARS nevez-so er vro. Euh, an holl e Gwengamp o deus zonj deus an 300.000 euro a oa bet euh, dispignet gant an ARS evit derc'hel gant ar servij Gwilioudi a oa un tammig en arvar e Plerin. Pugur e c'houlenne medisin et euh, klinikenn prevez Plerin euh, bezañ goprad walloc'h hervez komz, a c'hell bezañ, met abeg gwall a zo sur war. Hag se, se zo dibaboù na oant ket bet graet evit ti Gwilhoù Digwenn. Bet eo prim an aerez o tiyalc'hañ hag koulskoude evit pezhel ti Gwilhoù Digwenn gant, oa ket da memes kaoz gante. Setu.
Evel-just, pa vez lakaet an dra-se varvel e kompren ermad, bah, e kavoellor an aerez e vije tapet ar marc'had gant, gant an embregerezhioù prevez, peogwir a-benn ar fin ur marc'had. N'hallim ket, bezañ, me meus ma zo lec'hioù a zo stankoc'h ar boblañs enne, Wheeler-Hewell, tud zo e pep lec'h e Breizh. hag e pep lec'h, o vevañ e pep lec'h e, Republik ar Frañs. Neuze, se, gant logik a logik ekonomikel a rankomanduri war ar pemdez, se zo ur marc'had. N'eo ket brav de lâret, met vez emañ. Hag pa vez ur marc'had, da dapet, e pa vez tapet gant an embregerezhioù prevez. N'eo ket dilozig e klaskfent tapet ar marc'had-se. Ar pezh a zo spontus, e benn ar fin int harpet gant an ARS hag ar ministrerezh. Ar ministrerezh a zo deut da vezañ e servij ar marc'had ha n'eo ket e servij ar publik. Da lâret eo vez aozet, azaset ar c'hinnig-yec'hed diouzh ezhommoù ar marc'had peogwir zo ur marc'had adapet hag e red respont d'ar goulenn. pa vezer klan ne vezer ket o prederiañ ha daoust hag ez int mard eo mallus ez eo lec'h ma c'heller mont memes en ul lec'h privé ez evel just ar medisin pep brasañ deus ar medisin ez zo tud liberal ez zo prevez n'eo ket ar servij publik pa vm er ranker mont pur et pur te pont pe war ankupera mais evel-just, an ARS a, a zo, bah, pas e Breiz, estreget e Breiz, an dra-se zo gwir e peplec'h, a zo o c'haozañ an traoù evit ma vefe tapet ar marc'had-se gant embregerezhioù prevez. Bo pedoc'h euh, selaou an abadenn peurbaloch hag euh, hon bopret o komz deus euh, ar yec'hed er vro, ar yec'hed e, e Breizh gant Caroline Trouillet a zo kazetennerez evit ar media dizalc'h Splann! hag Gael Roblin a zo koñsailher kêr bar Gwengamp. Marteze ur goulenn war un dra am eus komzet diwar e benn un tamm e penn kentañ an abadenn. ur cheñchamant bras zo bet e daou vil tri, daou vil pevar, ul lezenn a neus cheñchet ar mod da arc'hantiñ an ospitalioù, prevez pe publik. Caroline Trouillet, lardem un tamm Pa vez lennet an enklask e, e seblant an dra-se bezañ bet evel ur sort euh, euh, korn, korn-tro, euh, treuzkeud an tu liberal da welet an traoù. euh, euh, petra eo an dra-se, an T2A pe e brezhoneg euh, el aridem petra signifie se Il y a un T2A. euh, t- euh, Clarification l'activité, e brezhoneg ar prezioù Herven Ober, oe lakaet e preust e Yadoviltri da heul e, e memes spered hag zo bet lakaet tout e politik de modernisation de l'action publique. Hag daou vil nav oa bet adlañset gant Sarkozy ivez, gant lezenn all. Hervez ar reolenn ar c'hentaouiz-se, ar priz vez roet da pep ober, pep jestr mezegel. Hag ar priz-se e vez paeet d'an ospital e-lec'h m'eo bet graet.
Ya, da lâret n'eo ket ar pezh a vez paeet gant, gant, an, gant an dud penn ar fin, met ar pezh a vez roet gant ar Stad evit pep, pep ober mezegel. Ya, a-raok Ar sistem oa un tamm anvel deus ar sistem gant ar skolioù kwa. ur seurt enveloppe, ur budjet a oe roit d'an ospitalioù gant ar Stad hervez ar pezh doe afer e-pad ur blez. Neuze gant ar sistem arc'hantaouiñ-se e pezh a gonta eo ar gonidou bout ampletus, bout rentable oc'h ober un operasion gant ar priz vat. Neuze he zaouarn da gompren ar sistem a glot mat gant ar gannad prive, ar c'hlinikou, gant ar spered embregerezh. Mes e ra fall d'an ospitalioù pedur er sistem publik. Um, ya, soñj ma vo goulennet d'ar skolioù bout ampletus. Is kissen quoi, n'eus ket moyen un service public bout, enfin, n'eus ket moyen. Ar kenstrid Kenstrivadeg eñjust unfair e voe vez gwelet benn ar fin kar eo ma ret an ospitalioù prederiañ an dud noz ha deiz la permanence de soins vez graet deus-se ha se kouskaker met n'eo ket goulennet d'ar gennad privet ober la permanence des soins neuzen He zo ret dezhe choaz ober an oberioù, an operasionoù a zo plus rentablr ha tapet eo ar spered-se d'an embregerezh-se.
Ya, marteze c'hellfemp kemer ur skouer un tamm ar santimant 'm eus histoire skouer an tier gwilioudiñ a zo a zo penaos interesant a-walc'h peogwir deus pezh vez komprenet o lenn an enklask graet gant Splann war ar yec'hed. An tier gwilioudiñ zo un deus an traoù a zo un nebeutañ ampletus benn ar fin peogwir e vehemp kat meur a spécialiste juste war un dro petra ya petra chañs se pa pa pa pa lar Gael penaos klinikenn Plerin marteze zo o koll koll nerzh hag marteze piv oar a fe an traoù treuzket ospital Sant-Brieg war-lerc'h Ya, ya, ah pff, e tri goudino zo gant a-fed tiez gwiliodi. N'eo ket ampletus ar gwiliodi. Met a fin kar n'eo ket paeet mat, da skouer, ober war-dro ar babig pa oe pa oe gan- pa oe ganet. tout un aberio hag a zo prendre soin n'eo ket paeet mat, quoi. Mais a- Ar gwilioudiñ a c'hell padañ pell ha bon ya n'eo ket n'eo ket ampletus ampletus eo ober an opération des amygdales pe un hernie discale pe un traoù e-giz-se quoi er penaos er ur rann en chirurgie surtout. Hag ya, e be, e be lâret sañset. Sañset n'eo ket an, an pletus un tiez yec'hed uh, se, ba, un tiez gwilioudiñ dindan mil daou kant gwilioud uh, a ble. Ha da skouer e Djungam, e daou vil daou a ujen, e vije greit met pemp kant, pa oe, uh, ya, pa oe pemp, muioc'h e da vlez, dek vlez zo. Ouzhpenn da-se, ur feurgonedigiezh a ya war digresiñ ivez. ar fin e tiez e Duilhoudi a, a ya da gousk moneiz d'an ospitalioù. ouzhpenn da-se, tiez Gwilhoudi ema E ar servij e-lec'h emañ goaldiezhoñ tuta. rak noz ha deiz emañ ret kaout pemp korr micherel disheñvel. amiegezh, ginekologourien, pediatrourien, anesteziourien ha surjonned ar fluge ivez. E poanius eo dezhe bout deus tro Hag ret eo bout deus tro bopet, hein, pa vez... Ya, meur a, meur a, treiñ a, treiñ an tro, uh, dibaouez, uh, yeah. vez ket gouvet pe goulz vez gouiout forzh penaos. Ya, neuzen, seul uh, pelloc'h distroc'h e uh, ha seul vihanoc'h en ospital, hor tiez Gwiliodi, seul diaesoc'h e kaout un holl dud hag a, a vicher hag a ma ret kaout. Ha c'est Dra-se zo c'hoarvezet gant Tiez Gwilidoù e Jeongeong ha pegen alies eo bet eo bet lâret e vo e vo klozet ar servij e ben oe tient sterd kaout tud hag en deus c'hoant mont da labour Eno, benn ar fin, oa. Ya, bar, barz an enklask, Caroline Trouillet e, peus aterset un den hag a oa pen, pen ginekologour yeah. hag a zo c'hoaz gafti, hag a lar penaos pa oa e daou vil pewar, e gleve komz deja mm -hmm, yeah. deus ar fed a c'hall bezañ yeah. zeret an, an ti gwiloudi. Yeah, yeah. A-benn ar fin oe deuet da vout bihannoc'h ha bihanañ ur contrat, les contrats. A-benn ar fin oe steroc'h ha steroc'h kaout medisined hag a-neus c'hoant ul labour eno. A ya roit eo bet arc'hant gant ur klinik Plerin. E ker pediatrourien oe ret kuit ha doe ret d'ar klinik gopra medisinet etretant etretant ya etretant a gouska ker ker ker mais ben ar fin pezh Hervé pezh E neus lâret deomp un seurt penn-bras d'an ospital Jungan a Zambrieg. Sañset vo, vo klozet ar servij benn ar fin a, a vo digemeret gant ospital Zambrieg an... Ya, ar merc'hed. Ar merc'hed, ya.
De, de zont de wioudi benn ar fin. Ouais, ouais. Brasoc'h-ha-brasañ 'vit deuit da vout un tiez gwilioudiñ. Se zo pezh zo bet c'hoarvezet e Frañs a-bezh. Pelloc'h-ha-pellañ ha brasoc'h-ha-brasañ kar n'eus ket moaien da tiez gwilioudiñ bihan kaout diskoulmoù. Achu eo lodenn gentañ an heuliad div abadenn enrollet e miz Here daou vil pemp warn-ugent diwar-benn an ospitalioù publik hon war ziskar e Breizh, ur gaoz pinvik gant daou zen barrek war an danvez, Caroline Trouillet, kazetennerez evit ar media dizalc'h Splann, hon deus kensavet un enklask anvet Ospitalioù publik un distruj programmet, ur marc'had evit ar genad prevez a zo da lenn Ar stumm brezhonek anezhañ war splann.org ha Gael Roblin, koñsailher kêr e Gwengamp, en tu-enep, bet kinniget gantañ d'an dud zinañ a-du gant ur c'hinnig lezenn bet embannet war lec'hienn ar Sened gall, ur c'hinnig lezenn evit ober un taol-arnod reiñ da Rannvro Breizh barregezhioù fiskal a-benn stourm enep an dezerchoù mezegel hag al lojeiz diyac'h. Hudumamp komzet deus ar servijoù urjañsoù e Breizh pemp departamant a oa bet reoliet an div drederenn anezhe e-pad an hañv daou vil pemp warn-ugent, deus achañsamañtoù bras bet graet ugent lasso pe sell arc'hantaouiñ an ospitalioù da c'houlz-se ni oa bet lakaet e plas ar prizoù hervez an ober. Deus an ti ar gwilioudiñ 'ma'm komzet war fin an abadenn hag e vo dalc'het da gomz deus an danvez-mañ e penn-kentañ an abadenn deus on. Hag homañ a zo da adselaou war Radio Breizh Pik BZH e rumm an abadenn Peuc'h Baloch. Tcheno!